Waqt li kont qed nistħarreġ fl-isport tiegħi, ħassejt uġigħ kbir. Ma kontx naf jekk l-uġigħ kienx ġej mill-pexxun jew mill-għaksa. It-tabib imbagħad qalli li l-uġigħ kien ġej mit-tendon. Imma dan it-tendon x'funzjoni għandu?
It-tendon hija struttura li tgħaqqad il-muskolu mal-għadam. Hija magħmula minn ħafna fibri rqaq. Dan it-tendon ma tantx mhuwiex vaskulari ħafna, ma tantx hemm ċirkulazzjoni fiha li meta jkollna xi injury fuq dan ġot-tendon idum daqsxejn iżjed ma jfiq. Ħafna mid-drabi hija din l-istruttura li meta inti tkun użajtha żejjed, tkun użajtha żejjed, taf li tibda ċċedi. Ma tmurx f'darba u ma rari dawk l-injuries li taqbad u tiċċarrat kompletament it-tendon, is-soltu tkun iżjed E. Injury li tkun ġejja repetittivament li tista' tikkawża ħsara f'dan it-tendon.
Il-problemi fit-tendon ivarjaw. Insibu problemi li jirriżultaw minn stress akkumulat fuq it-tendon, bħal pereżempju mixi ħażin jew ħafna qbiż ripetut.
L-overuse injury tiġri meta inti jkollok struttura, grupp ta' muscles, li tkun qed tużhom iżejjed. Natu eżempju ta' overuse injury eh, l-Achilles tendinitis. Eh, hija eh, tendon li huwa fuq il-pexxun li jaqgħet il-pexxun mal-arqub fuq nata wara. Jekk nagħti eżempju xi ħadd jilbeż iżraben ta' takuna għal tul ta' żmien u f'daqqa waħda jilbeż żarbun ċat ħafna jista' jkun hemm ftit ruptures Jista' ma jkunx rupture, jista' jkun sempliċement strain fuq dan it-tendon eh, li jista' jikkawża daqsxejn uġieħ. Ehm, jew daqsxejn jew inkella ħafna jista' jkun jaffettwa għandna il-mod kif nimxu, jaffettwa iż-żrabel li nistgħu nilbsu. Ehm, f'dan il-każ l-overuse injury rridu nagħtu kasu malli jibda ġej, ma ħalluħx li eh, nispiċċaw li eh, pereżempju ma jħallinix nipparteċipaw għax-xogħol tagħna jew inkella fl-isport li nieħdu gost nagħmlu. Jista' jkun ukoll li l-uġigħ u l-infjammazzjonijiet jiġu kkawżati minn problemi strutturali fis-sieq tal-persuna. X'inhuma dawn il-problemi strutturali u jista' jkun li jaffettwa wkoll il-piż tal-persuna?
Ħafna drabi jekk inti jkollok injury f'riġlejk ħaj jaffettwa eh, l-attività li inti tista' tagħmel. jekk inti qed tagħmel sport. U bil-mod il-mod inti qed tagħmel l-isport, pereżempju ma milx eżerċizzju, eh, stretching, reġim tajjeb qabel ma bdejt tagħmel l-eżerċizzju, jista' jibdew ġejjin dawn l-injuries. F'dan il-każ jekk inti ma tagħmel sport jew inti qed tagħmel l-attività li dak li hemm bżonn ħajfetwa il-pis tiegħek. Issa, min xi ħadd li diġà jkollu pis, ħafna pis, u qiegħed jieqed jibda jagħmel l-eżerċizzju, Jista' jkun li jsiru injuries f'ċerta tendons speċifiċi mad-dawra tas-sieq.
Jekk persuna tħoss uġigħ fit-tendon, importanti li tfittex parir professjonali, kif ukoll tieqaf b'mod immedjat mill-attività fiżika.
Kwalunkwe injury fosthom dan it-tip ta' injury li qed nitkellmu fuqu, il-mistieħ hija l-ewwel ħaġa li wieħed għandu jagħmel u ma jibqax jistrapaż anki jekk tkun ftit, per eżempju, tip ta' injury eh, li tħossa biss l-ewwel passi ta' filgħodu, per eżempju, u matul il-ġurnata tkun ma jkollok xejn uġieħ, dejjem tittati każ li dak l-uġieħ jibda jtaffi bil-mod il-mod. Eh, iwa, tajjeb li nistrieħu ħafna drabi nużaw is-silġ biex nikkalmaw kwalunkwe infjammazzjoni li jkun hemm. Naraw minn xi xinu ġej. Eh, bħal kwalunkwe uġieħ naraw x'inhi l-kawża ta' dawn l-affarijiet it-tip ta' sport li qegħdin nagħmlu, it-tip ta' żraben li qegħdin nilbsu. Eh, tajb ukoll li jekk ikun hemm bżonn nagħmlu iżjed investigazzjoni ta' x'in jiġri, ħafna midrabi f'X-ray ma jidher xejn. Għalhekk f'dak il-każ da żmien nużaw ħafna l-ultrasound biex naraw l-injury li qed jiġri fil-fibers li jagħmlu t-tendon, li jagħmlu l-istruttura tat-tendon.
Tikka aktar dwar saħtek. Il-yoga hija tip ta' eżerċizzju li jekk wieħed jagħmlu sew u b'mod regolari jgħin b'diversi modi. Ir-riċerka turi b'mod partikolari kemm il-yoga tgħin biex jittaffa l-uġigħ fil-muskoli u fl-għadam, kif ukoll biex jitbiegħdu kundizzjonijiet fiżiċi relatati mal-movimenti. Barra minn hekk il-yoga tgħin biex il-muskoli jissaħħu, titjieb il-flessibilità, kif ukoll titjieb l-istatura tal-ġisem, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mad-dar. Il-yoga tgħin ukoll fiċ-ċirkolazzjoni, speċjalment fir-riġlejn u fis-saqajn, kif ukoll fid-dirgħajn u fl-idejn. Tgħin ukoll biex jiġi rregolarizzat it-taħbit tal-qalb, kif ukoll titbaxxa l-pressjoni li tista' tkun aktar għolja min-normal. B'hekk wieħed għandu jikkonsidra l-yoga bħala parti mir-rutina tal-attività fiżika li nagħmlu matul il-ġimgħa, għax minbarra l-benefiċċji fiżiċi, Il-yoga tgħin biex wieħed jirrilassa. Tikka aktar dwar saħħtek nhar it-Tnejn.

Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.